Nkamotebi gaki, tiga bono ndagise goka nyekonye, okonye ki? Etogochia etogochia na omwana, omwana nkamoterera iga buna togosoka iga nchi goitera amache, kwansa naende tinyigeti goitera, ngaiterera ekiagera esukari amache asokire. Nkogeenda gaki nkobatebia gaki twabere. Na omwana oyio agateba gaki abere abere kiagera tamanyeti gokwana abere oyomo akamanya goteba oyio no omwana tigaete gochia nkageenda iga aria esimo na mwasooka iga chinsaga nchiaye nkebaara moino na akanyomba aria no tochete ngaika. Igaiga onde taiyo oranyigorere abagoteba oyo, ngatebia omwana abwo abwo, togasoa chinsaga chiria tokamana togakira, chigoika saa sita mama koigwa egari enene ee enene, ngateba ndoche nobomaene nakwa, igachiika moyia. Mwancha omorigereria obosongo vibes network kaka amang'ana are gusii yaito gare amakong'u. Naende egasi mwatoeire buna Kaka Sungura gose Bosongo Vibes Network nogotara Gusii engima, Nyamira na Kisii eri kobaretera nararia aria agendererete ime y'ebinyoro kiagera abanto mbare bare isiko ya Gusii na abande muri ime ya Gusii. Egasi yaito nogokoa a touch y'ebinyoro biaino ng'aki bigendererete ase omonwa bw'ekegusii oria mokoigwa enuma ekabanyene. Rero igonde ime ase eward ya Gesusu, econstituency Nyaribari Masaba, Ekaunti ya Kisii. Ekenyoro eke naki ekenyoro eke gikorugerwa. Eeh ekenyoro eke korokwa Masabo. Masaba.
Eeh Masabo village. Masabo Masabo village. Aah iga ago nacha igo nacha mpaka ase akorokwa Kiamokama yaani nya. kwerende kia mokama, twasoa keumbu twacha kia mokama, then from kia mokama twamanya gocha gesusu ntoigeti, ekanisa nere aria ekorokwa mogonga SDA, nsaa buna oo tore, ekiagera abanto mbare korwa chieri echa bakobua ng'a kaka ngwachete ka. Ki giatoretire ime aa kaka estori nere aye nkong'u, estori nere aye nkong'u ya ogokumia, omogaka nare ime aa taiga. omochigete omotaka sana, banto bachete bakamobamia, bakamokenya. As'engencho y'aki, amang'ana amange y'ebinyoro ayio togochi kogenda toigwe ng'a nara riaya. Naki okorokwa amarieta tata? Amarieta ane nkorokwa Stephen, omoebu, Anasi. Naye omomura omonene bw'omogaka? Inche omomura omotangi bw'omogaka Simioni Ontomo. Omong'ina naki akorokwa?
Omong'ina akorokwa Karen, Kerubo Ontomo. Mbarenge more mino.
Intwe igo tore bane, abamura batato, omosike oyomo. Ee. Igo naye Omonene. Inche Omonene Easter. Epaari ng'ai egochia? Epaari eye egotira iga yasoka Masabi School, yaenda iga yabwatana na Kiamokama etown, eye egoturumboka, yatumuka yaenda Kiira, yaenda Maate Nyacheki. Ee.
Konye nore kaa gose ng'ai ore? Aye, ko inche amatuko amange timenyeti kaa. Okay.
Korwa nagoete esukuru na ngachi nkarigia ekibarua, nkamenya nyabisabo, rinya ribe arichaha chimate. Nonye namenya amatuko amange emiaka ang'e ene iga, goika last year December, nkaba transferred korwa oo nkaenda Nairobi. Goika bono abanto gokwana iga Nairobi konyende, bono nonye nabete ngoakirwe esimi korwa. Nore na abana bamino. Nao tore Nairopi goitima youngest brothers bare babere nao twabeire tokomenya amatuko ayio bau mbatagete kwenda oo aria like inche nasoetoo last year December so nao nabeire ginkoba iga mpaka buna nachete gwakirwa esimi on Thursday Thursday evening iga saa tano iga narure egasi toriete tu igaa nko prepare supper ngakirwa esimi ngotebiwa ng'a Steve ng'aki ka ng'aki goika oirwete mama omino baendete, batebia mbuya bare ntibakwana mambo mambia, ntebia mbuya are oito narwate oborwaire bw'esukari, lakini rende nkonakoba are buya iga akona kooribia amariogo ne chindagera chiaye mbuya are. Thursday gose moiso onde yarenge. Eh Thursday moiso onde. So obotuko boare gokiera igoro. So nario bono igo bakong'eresa my cousins, ogontebia oyio one of my cousin ore Nairobi, ontebia ng'a. Tata omino, iga abanto bachire basambire enyomba, bamoitire iko nyomba, bamoitire nemioro, na emete, bamosokia isiko bamosambire. So nachia konyara ginkwegena, ngaaka esimi gocha ka, ngaakire ekasi niane ekoroku first cousin ende John, bworenge. Nkomoea obori ng'a inki kegendete kaga agunyigwete, ontebia ng'a nere bono aikire nyomba taramanya kende gionsi. So ngaakera ekasini yende ekorokwa Dominic Kasongo. Okong'a bono full story ontebia ng'a yaya abanto baichire kamino isiko gari, baitire omusa omino, bamosambire, Sofa goika abonye abanto gokwana iga noa risiko, iga ayiete ende eye iga, ayiete piarete amara asogete isiko, lakini gochinsa amagoro mbuyaare, nomotuga iga nayiete ebigoti na amoko. So ngasinywa eki ngokora, nkarera iga agwo gotu, ngaturia, nkarigia chioption ng'aki ngokora, ngaakera amaye ango ase chisimi,

Bamwagete omotuga aiga ensemo, alafu nokoboko iga, okoboko nanakire, omwana nare bakoba nere o my sister omoke, so bono agantebia ng'a omwana oria igo babwatete, bagatuguta igo chisiko. Your So- sister nere no arenge nka? No, my sister taiyo Gose ase no omwana ase bwo- ogete ogiambo, Okay. omwana atigerete mama okomobuta esitwe rende bana gokwana nere isiko. Bono omwana oyio ng'a bakabwata. bakanunguchaiga gochisiko. So on that process bamorutete gochisiko, omwana oyio nabo egete kebe kiamobetete igoro igaa. Alafu naga narire arire. So ntwamoshugurikerete nere, akaegwa amariogo, akabetwa chisindani, so tokanyora ng'a rende ochakie korigeina. Na maemata nere mbuya arenge,

Nomwana nere nkorigia ime are. Igo bado noare nyagitari?
Ee, noare bado nyagitari ere. Mm, toragende nanye are gotokwanera? Eh, naba agokwana?
Mm. Naba agokwana, nabo tokonya mwaka oyo akwane tu. Iga bono otwarire energy. But yesterday yabwate obwoba, nonye nogokwana, tari konya gokwana mpaka ya-

igo biachaete korwa bobasi, epaara buna eturumbogete iga, chika yabia chiko chiaria mbobasi, tiga anyari baria, so intwe tore abatang'ani ase nyari baria. So oo my si my aunt oyio ore moisiko mwabo tata, noasogete maata, bobasi maata omochiete onsa. So my father, usually iga akoboka korwa okirosie omobago oyo, oende ase my my sister oyio mwabo. Bono buna akona koenda oro third courses igaikara ase omotienyi ikomi, Omochiko mwabo oyio akamoa ebiriiria ebio ase amoete, korwa ntoku mono ase aroseti. Akareta iga, akaika rituko make iga, nkaakirwa esimi, kinde egasi yane aria Nyabisaba, ntebiwa ng'oa Steve, ogokira tiga otatome oyo narwarete, intwe ango tomopime. So nkacha tokarigia chibesa nke, maango bakansupport ne echio nabwate, echinde togakoondisia omogondo aye chigaisana. tokamoira agachakigwa gatweka na obomaene naibwate na mama nere konyora omoyio so na mama nere naibwate so tokabaira ase omonyaitari bakarwarigwa bagasibigwa amang'ana ayio akaere bakaegwa chisatifigeti bagacha so eri bacha bono babera kaa December ekaera January Chano aye bono abanto bagacha na koba na kobiririgwa ekenyoro eke, goeta goeta gochia moina, mpaka aria ase mwaswera mogonga Eri aria mokobarusia ekenyoro nkeragwe aa, nkeragoe buya mwabwatiranire kabisa. mpaka mwachire. Yes, mpaka omogambi naragwe aa, nekaba nebarasa babegete. Bagateba ng'a bachange, naende bagaika bagakana. Lakini tokatebiwa yarepo, nabo tokora esira ase ogachia chikobarwa are. So tokaa iga ekenyoro gionsi pi nkienge abwo aa, mpaka omogambi mpaka abatureti bonsi, eh, barenge abwo aa. So bono ekero yaika omotienyi oyo o January, bago babuanire bare buya, eside eye gochia mpaka ase omobago otumbokete okoenda nyaa nyancha ekimata, abanto bakaba bakona kobeirigwa na gochimoina abo teseo. Bono omogambi agateba ng'a ebinto ebi biabeire too much, so kwatugwa iduo tokorangeria ebarasa, bakarangeria ebarasa eye eyende, Mande eye yaarete bono yegukia eye, bakanyebeka goito maata aegeti eke. So ekero baabeka ebara ase eyio bagateeba ng'a, Korwa moino aari na korwa moino abanto bonsi pi baache, omonyene tainwe are, akague omonto oyomo ase oyomo, so that oyokonyorekana obwate ribiiri riria erio, aende arwariwu na expenses kiaye. Bagachakera tata, bakamochekia, bakanyora nabo omonyene tabwati. Bagacha mama, bagacheki, bakanyora tabwati. So bakaenda next iga abwo omotureti. Bagacheki omotureti, bakanyora tabwati, lakini mokaye abwate, moka omorwae naye abwate. Bakaenda tuma omochie oyomo oyo okabere, bagacheki bakanyora omong'ina oyio abwate, na abaiseke baye babere, na abakabamwa baye. So abanto bakana gocheki igwo koenda koenda koenda gochi moino bakaba abanto abange. So on Monday bakairwa nyagetari, bakabekwa oo, bakaba quarantine,

Anta igwere and Dan Anta Isaya so goikera iga agwo abanto abwo nabo ase okon Thursday eye enywo mobaso bagacha tu bagaturia on the evening nario eyio situation eye ebete eyio ogoita omuse eyio ogotagora enyomba na Mbachiegeti tata omino na mama omino bakanyora tabwati Bibilia eria. Abanto mbare batogete na birobio. Why bagocha goita omosa omuya? So bono according to me Ah. na okorengera kwane, Mm. abanto aba igo bagocha komoita ng'a nere oretete. Okay. Batumekire erisource yabo korwarigwa. So bono ng'a onye tari ere, Ka onanga, nkombicheti gotoka. onanga mbicheti, onanga Okay.
mbatumeti besa chire. According to me, Mm. according to me, statistic yane nakorire. Mm. That is the reason nibakomobunia. Iga atabwati, tara gosereti monto onde, ochante eyio abwate. Mm. So, ekiinia ekenene giokomoita, Mm. na komokora na gosamba chinyomba chiria iga gokora ebinto ebi bionsi, igo ng'a batumeke resources chiabo, kwerua aria, barabwo boka abanyene. But my question nimanye gocha iga origa, mbare kwebeka amo abanto aba bonsi batebe ng'aki chibesa twatumekire ekero omonto twatumiete for example 30,000 kera omonto toenge abanto 30, so 30 times 30 tonyore gose 300,000. So batotebia ng'a efamiri eye inchwe amo chibesa totaeti motoreiserie elfu mia tatu. Egere motorifani mpaka chifaida buna tatomino aretete ibiriri ebiatoeire, intwe bono twatemekirie chiresources chiaito, chingaki chiaito twa waste ria gochia korwa arigu, tore bono quarantine, so egere tobe barifani, so we were unable nabo tware korora tobeke enye toire nonye ne title deed ya omogondo tobeke, gose tobanache nonye omogondo toonye, ekero noyo obwo oye noyo oye nobwo ontomwa omogondo oye iga ore igaa. Obo onde omonene kogetunu mpaka roche maate nshamba kubwa. Nabo togakora bono rigia option tonache iga toba refund as long as batiga omogaka oyio abe moyo akore ki? Aikwerere ere bweka. Omogaka omonene in fact around seventy something years. So bono namagoso amanene nabo tore namayianda nabo bagoeteba amang'ana abanyakorete buya. Igo mbobe mbatogosete atambe sana.

Togende iga nkore. Ah. Bamoite tokorwa aria. Mm. Gochia emete eye iga, nero bamwagete korwa aria iga. Ekero banyete tari gosoka gochia bagatagora korwa aria. Igo baa yaani ebaa eba- eba- eba- ebatagorete etirisa. Bagasoka komoita korwa aria ase ogochia.
Eh.
Bono ekero banyarete gosoka bagatagorwa. Igo omuseno oye araira?
Oare aira aye.
Eh. Bakaeta korwa. Chinsa chinsa ngapi chiarenge? Chia ekero saa mocha gotiira iga. Saa mocha chia maambia? Chia morogoro. Chia mogoroba?
Eeh. Iga emete eyo ng'osiipi nero bare komoitera? Nero bagoitera ne asubu nere igo. Mh. Bono bagacha bagatagora bagasoera. Mh. Ekero asinyete koboka. Bagatagora gochia. Mh. Korwa. Mh. Bagasoera gochia. Mh. Buna basoera gochia bakigora omorango okiara obekirie echabi. Mh. Bakamosokia isiko,
bono gochia aria nabo bamweire tari isiko are omorero orenge are rogoro. Ekero atamete are korigwa edifend, agatama gochia aria. Bono ekero banyora ng'a bamobwatire aria bakamorenda back to iga. Bono aba bakamoita bagakora, ataraku buya, bakamotongia. Bakarorangeria erimo na bakomotongeria, bakamoira gochia are. Bakanyora ng'a iga aria mbakomotongeria ororo baka- bakabutora ribuga erio bakamouramia igaa, bono bamotongereti igaa na omoito. Bakabutora omoito bakamosambera abwo igaa.
Eh, inche omorigereria amang'ana amakong'u. Naende korusia omonto omino nyomba ore moyo kwamoita mpaka kwamosamba, ogosamba omonto ore moyo, mwamoita okwo. Okogania kwaino ngorukia okobuna efamiri bono.
Bono gose eserikari eye negento tokofuatiria, intwe ntobwati ubesa tonachiaa mongo to, lakini eserikari eye oboka bokwa eserikari kare oro bono ero rogendo tokobwati naki agokora. Abanto aba maybe nabo otabakwane marieta, rakini mbamanyire ase amaiso.
Bono inche narengo are, inche etaoni nimenyete, nachete nkanyora bakure, rakini inche tinyigotiana egete kero gekero omobere ochete eri botuko.
Chinsa echio omong'ina narenge nyomba aa nere. Ere chinsa echio bakomoita yaya konya mbaramoite eeri karo, ebamwagete chindoo agasoka akagenda. Eeh. Iga etagete na omosa yarenge. Nabo okorora lakini batete ng'a na omwana omodefendiri bagasoka bakagenda na akamochokoro kaye ng'agakeiga.
Yaani mama omino na omwana omodefendi. Eeh.
Samaria ere ekorokwa Nafutali obaronto, naende Nairobi ekeroki yane, ngaakirwa esimi ngatebiwa omogaka o sirira timanyeti bono ninki bakomobuna, nintagete bono ekeene kiaye kere getoke tomanye buna ninki bakomoboria. Bono korwa abwo ekenyoro. na abairi na abasani, nimba ntobaganetie efamiri eye, nimanye roche buna ere, omogaka oye ntomaeti egento bakomobuni, nabo bamoitete nonya ne chumba nabo moroche buna chire, inche bono ase ogosaba kwane, nkonye omochie oyo.
Amarieta ange orikosaba ere Kemunto Daniel, oyo iga amaboko yona okwete, etobwate omochano omo yaani tosinyire egento togokora, intwana korora gekone eke gekoregete, ng'a omonto agoitwa, naende bakasambwa haki. Na moisa korigereria omochie oyo iga enchera ore abanto baito emiaka ya maega batamenyeti emechie ekabira eye, bono batwate egesunte ekenene ng'a kera omong'ina na omogaka bagoitwa korwa nyomba, omogaka ere akami- omong'ina akaminchoria akagenda, bono abana mbire ribare, gaki togosaba ng'a ekenyoro, gaki mware korora amaabera, Gaki eserekari yaye tokonye, nonya na obomanene bomanyekane bwe ring'ana eri ng'aki bono ekero omonto nonya na omomocha okere akoba, gose omonto onge ogoambigwa ore omonywe rigo- rigoso riaye rende bwaberwa. Gaki nonya na ekio are gokora ekiagoserete abanto onge gentokio eke, ekagera baka bakamoita buna eng'ombe. Na moise akorwa chinyomba echi chiatete korwa chinsa chinyinge sana, eserekari nonya tomaeti ng'a abagambi barenge abatureti mbarenge ngoo oyo na onde taigwete korwa ensemo ng'a nki kiagendererete. Gaki abana baito babwate obwoba obonge, Etwasabire ng'a eserekari gaki morigererie ring'ana eri ekoba okwene na ogotambe naende momaete gochunchuka mono, momanye nonye renta ogokora kende, gaki Nyasae abaakane boka abanyene. Ekiagera nonya na omong'ina oria ase are bono nigo oyio ore moka oyoito, ore ng'ina abana, gaki nere anyore oboremu bwaye bwa abene. Ring'ana eri tiga ribwatigwa naende amaene korwa magega onye abanto bagochia kogenderera iga botambe, abanto ng'a nabo okorusia nyomba gwaitwa, gaki eserekari morigererie. Aye naende abanto abatakare kong'entwa bakare baitwa, yare koba aye engekware gokora gose. Gaki ntobwate obwoba ntobwate obokendu, gaki twasarerwe geserikali motokonye, naende egere omobere oyo aye nigo boronge ekiagera noroche gaki nobosokwa obonene ng'a ekero okorangererwa korwa asore ng'a omoiri oyo oitirwe gose omwana omino oitirwe bosa, nabo ogotwara ekeondoko. Gaki mbuya mono. Amang'ana aya nare ase efamiri yaino, yaani korwa kare egento buna ekiana gokorekana ase efamiri yaino. Ekiana gokoreka inche nana korora, gesankina nana korora ng'a omonto Omonto ngokenywa are bosa igo oera, gotiga miaka yama iga rende omwana omoiseke naintwe twasegete iga naro bosa, omwana omwa abana bamwabo bakamoita nere bagachincha pi. Naro ekero togoika igo tokonyora ng'a egesunte ekere, abana abwo bagakora korwa ase echela mpaka bono iga. Abana abamura babere na ng'ina bonsi bakagendererania, ense eyio ekenyoro ekio nabo getigarete bosa. Bono nabo ndoche ng'a egento eke inche giatokonire, lakini togosaba Nyasaye oito na amaraika amachenu aike. Ase ange ring'ana eri egaki riere gati yane naende ntorore amang'ana aya, abana batware omorembe bamenye. Nonya abana baito ase abaiseke bamenyete bono iga bakogenda oroche ebanyuomire, naki bono bakororekana ekera tata omwabo agoitwa bosa. Bono nonya abana ase bakogenda bagotwara ebisonsogoro, nabo togosaba ng'a nabo baria babwate abana baito gaki. Imbarengererie gento kende bamanye ng'a ki nendamwamu ekero gose ndamwamu gose gento ki, batagete gosarera abana aba amarieta, bono baranyore abana aba bairanire gocha, gaki ntobwate ase tokobaira. Endamwamu eye ne ribero babwate ase ekenyoro nabo abanto tokaransete egaiga ase abairi, ng'a ekenyoro tikeiyo, efamiri yabo engima abanto mbakorete ki? Mbaiyo. Gaki Nyasae one tiga atokonye, naende akonye efamiri eye ereme, mpaka omosibwa oyo oere, mpaka omogaka oyo ekero amoka oyio naratinde kwo, gaki abana aba tware oboyena bwabo, gaki mbuya mono. Asante.
Mbuya mono, Ase amarieta nomorandi Geoffrey Sagat, nkaiga ere arinya riba Arinyaguta, inche noyomo bwabaria banyuomete korwa ase enka eye, naende igo mbwate omwana bwenka eye oyore omorandi nere okorokwa Pastor Elizabeth, naende noo tore aria ase ense ya Buganda ase eng'encho y'amasomo. Ekero twanyorete amang'ana aya. igo yabete ekeondoke ekenene, naende ekaba egento kia ogoichania, ekiagera twaroche ng'a na omosunte ore bosio bwaito, ntwachi koegena. Omwanchi oye nere chinguru nabo chiamoererete pi, mpaka ekambetera ring'ana ntang'ane, erinde nanya komoa efees efeedback, ya amang'ana buna agendererete. Ase obweng'ee buna natiga kobatebia, ase enka eye iga, inche buna omorandi egento ndatebie nonye na abarandi baminto, abamo ogofuatiria amang'ana aya iga ase emetandao, buna ase amatanga ase ama emeroberi yaito egenderete aiga, buna amasabo amanene toraganie ase enka eye. ekiagera birecha nigo airete chinsemo abegete emisingi yaye, naende ekero okorigereria the logic behind this, amang'ana naro ororo, bwetania yaye yokong'achwa okogania nkoro okwo abanto aba ekiagera intwe na abanto ba omoika, naende omoika o nyasaye togototiga, ekiagera nonye nase chindoto nkorora tore ebinto, amang'ana naro ororo. abanto aba babwate abisekanete. Eyare koba buya abagambi baimoke nonya ne eserekari imoke, abanto aba baretwe teneni mobaso, intwe ntobwati enguru chia okobagambia, ekiagera omoadvocate omonene oywo ore Yeso Kristo naro oo. Tari ng'a nguru echi nchiarenge oo, nabo tware kobaimokeria egetambo keroo. ase egeka keria, tokini togatiga ng'a yaya, ekiagera tore abanto b'Omonene, tiga totige. Naintwe buna tokamenyete igaa aria intwe maeti mang'ana buna agendererete, rakini Nyasaye buna are omuya, ngotoorokia are. Nonya na ekero amang'ana aya agochia koba, omwanchi one nabo yechandete sana egantee inarotire iga. Nkamoteebia, Tiga tosabere eng'ana eyio. Agecha ande agaakera mosubati omwabo esimia, akamotebia, Iga ontagete ondigerie enamba ya tata bamura baminto chitebu prata twagakwanire nachio nchiyo nka, erinde bantebie ng'a naki tata agendererete. Ani omogaka oyio nkoro ararenge gochia, naende mbakwaneti nere. Igo ntagete goteba iga, okogania kwane noko, abanto aba tiga bamanyekane mbara biabo. Nenchera y'okomanyekana onye mbakwereta, igo tokobasabera Nyasae bweka egesiomba kiaye, igo togochaka gokerora. Omanyete abanto mbegeneti ng'a Nyasae ngokora are ebikone. Twararorire amang'ana akoba intwe buna abasomba b'Omonene. Ekero Nebukadinesar aenenete iga arisetie ase emiaka gete. Na omonto ekero aenenire akorire ebibe mweneno oroche omonto agoitwa bosa bosa mpaka ekero ebarasa yabekirwe amang'ana akanirwe ng'a mogaaka oyo tari bo, Abake abanto bonsi basuite, barigereiri barorire ng'a nabo, naende omonto omanya gocha naende ocha gokora iga, ontagete goteba iga, Nyasae oyo ore igoro, enchera eria eria Nebukadinesesa ekero aenenete, na aye ekero kende ekero oraenene, ntomanyeti ng'a ning'o, ekiagera intwe ntoratware information yonsi, na ochunguzi egendererete. Ekero oraenene, ntagete gogotebia iga, ekerannya kia Nyasae nkeria are mono. Naende buna intwe abasomba b'Omonene, egento togogosabera, eorokie, erinde bwaberwe. Erio omoerio mosabere enka eye, emeroberi kegendererete, abanto ba update, abanto baminto mbuya mono ase ogotofuatiria, naende mbuya mono ase okomanya ng'a naki togendererete. Igo amasabo naratakeire ase enka eye. Tiga Nyasae abasesenie.
Nogochaka namarieta, alafu otwerese nokorora kwaonkorokio goka ase eng'encho y'ebiagato.
Inche nyomba tinkorokwa mogaka mogunda, nka niga tata omwabo oyo nere tata omino akorwa nyuma eria kabere. Ere akorwa nyuma eria kabere, nigoo ekero amang'ana aya agokorekana, tinarenge ang'aa. Nyeonchete korwa esabari naende yamo esasi taiga, ngotebiwu ng'a amang'ana abeire iga abwo endubu yabo. Ekero naika bwane, nonye ndiogi tinyigwetie, ngotebiwa ende ase eyio yabeire aa, eyaba lakini abanto bakirire, ngakira rende inche nkarara bwaki, mambia ingacha. Buna ngoika ngotebiwa ng'a yaya omobere, ngachia orire ring'ana nyomba etagwere, nkarora kegusa abwo ng'a nonya aiteire inse aya ndasambire. Naki asambire, ngotebiwa ng'a yaya abanto aba bachete mob, basoa goaka enyomba, batagure enyomba. Ogakora ki? Aria rirorio bakamosokia korwa risiku bakamoaka bakamoakera nsa. Igo igo ng'a eh bakamoaka igo eh. Buna ekero bamoaka agakwa, bakamoruta gochia iga aria bakamosiarera amaguta. Bono amaguta aya naro nkoboria ng'a ing'o obwate? Na abanto aba mbarabi? Timbwati echibu bono mpaka bono buna nde iga, tindanyora echibu, ndatebe ng'a eh nimbwate richibu rire ng'ake. Bono ayio aro nemoka.
Inki bono kegenderete eke gose? Inki bake mobunyi? Bono iga
aro tinda estory teiyo ene yonsi. Nkobere ng'a nkiabete ng'a kare twachete aa ntwache egetigu ebiriri mbiatogete ekaba nabwate ebiriria. Kare twache ekigwari ntachakiri twensi egatoka tabwati. Omong'ina agacha ekegwari egatoka tabwati. Bono korwa abwo chimanya ninkegenderera. Nari nirwe etabu naende nkagenda esafari. Nabo tabu ti- ere bono ekio bakomoboria bono tindamanya ekero ekio gekogera, inche ngendete ngatiga kera omonto ore buya. Ekero bono abagambi bakwanire kende b'ensemo yaino. Obogambi igaa, mbabwate ba- mbaterete ng'a mbage mba- mbairete omobere, bagateba ng'a Moyo bono abere amang'ana apolice case, tiga to toganye police case, toigwe ng'a naki amang'ana ayio are. Ogateba abana bagende barike estatement. Naba na omotureti nere buna are eh omwa buna omogambi agendete nere akarika. Bono naro aye toganyete tonyimwa ng'a moiso onde amang'ana abete, bono naro toganyete. Tomanya ng'a inki kegenderere, naende tonya kobwati iga.
Asante. Aa mwanche omorigereria, nigo twachire esabari entambe mono korwa aria ase twarenge chiruti chiiri chia Gesusu, twatarire orogendo oronene korigia omong'ina oyo iga ase atamerete obogima bwaye, nabo moroche ase toikaransete nonye nekerogo tikeiyo, Akarwa omogete ase ebisete atambe mono, Twachire n'egaari. Mogaka oye buna kwaigwete egaitetwe, agakwa. Bono gabekire ase enkendo, rakini omong'ina oye ere noare Nyasae akamokonya, Nyasae akamotabori. Noo bare na agachokoro kaye, noo kare maega iga iga, noo bare na karaku iga iga, etwache na momura oye. Totagete atwerese ng'aki yarenge, ng'ai yachakerete, goika buna bono bachete goita omogaka oye, naende okogania kwaye nkorwa kioko gochia ase eserekari. Gochaka namarieta ao, ochake gotweresa ng'ora ng'ora ng'ora ng'aki yarenge. Amarieta ane nkorwa Kokani Kerubo Ntomwa, nere oyoitetwe. Twarenge buya korwa magega iga, egaika gati kabere iga, omwana omomura o kabere agachaka buna obosisa. Aria paaro ase bare na abasani baye akaboria, ataranya koborire ng'a ki, ntebi ninki eriogo nkingoiyageria okoboko riaye ingo buna obosisa. Ng'ina biara akamwakera esimi. Akamoo bagakwana ayio bakwanete, akamoboria naki okobimba buna obosisani nki? Akamanya komotebia isiberi echumbi eyio na ebibiri eri. Akairana agachaka gotebia abasani aba baye agontebia nane ebibiri eri. Ebiririni nabio bigocha gosisa, timaeti are gose naisibereti, gati kabere gekomanya koba omomura oyio nobo arakorokwa Naftali obare ontuma. Agateba tiga yaani intokwanani nonya na ebibiriri. Naamo noonto moyio igoro omogaka one akaimoka akaenda bobasi anse y'eama eyio ya bobasi, chimosubati omwabo asogete. Riria asogete, nere ngosoka are agende kiamokama koria omosara. Bakaumerana nomosubati onde obwate ebibiriri, bagakwanania. Bakorigereria koboko, bagateba, Tata ekwang'a ebibiriri? Naye kwang'a, naye kwang'a. Bagaitana, omogambi agacha akabaira, bagasibigwa bakairana. Omogaka oyo one naakirete epikipiki inche amoakerete inse. Akaenda akaramenya orende torochi nere obwate eng'ombe, akaramorenda. Bono ekero airana, ebibiri ebi bionsi biri bikamanya koimoka naki, nebibiriri. Mwatubiriri, nkorwa ororo ngoo ngochia gokwania omonto ensemo yane, omonto omanye gontebia naki, yaya. Gaki tiga torakwananie koboko iga naki, bwairire, bwakiire, okoboko okoro kogotiga. Inche ngaaminire naki ara ebibiri nonye ninche timbiancheti na egento ekebe. tokaba tokaaba. Bakarenta omogambi bagakera omotureti agakera omogambi, akamotebia abeke ebarasa agacha akabeka ebarasa tokagamba, igasinyo abanto bagateba torarwe chibesa tokore ki? Torwarigwe. Omogambi agateba naki karwe nabaire ewiki ya kabere ngocha togoikaransa aa Tarente nomonyagitari, abanto bagaita, ewiki eyio egaika bakarangeria, riria barangeria, chibesa moruete, abanto baruete goseee na hamsini, na mwa na omonyagitari agateba tingochera hamsini, echi ne chinke chire ang'e asara. Omogambi agateba bono ntori komoakera, gatebire ang'o agatebete na ebiriri ebi akoruseria ekero agokorora esiringi mia mia tano okoru oyomo. Lakini agateba nabaruseiri renta mia mbiri, renta mia mbiri. Ase ogochiaki gwoka. Eeh ogocheki iga okonyora kobibwate aro, ochi koirwa aria aro.

Abanto bagateeba, baria bateebetu nabwo babwate, intwe mbuya tore. Sawa, inche narwete, omwana narwete, nonya oyio onde omonene narwete, omonyagitari oyio arentwe achekigwe. Ekero baanga omonya omogambi agateeba, bono intwe twakorire, tindi konya gocha ekenyoro boire boire bono inwe itana. Aba iga mwarure iraneria gochia besa chiaino. Tokairanerigwa baria twaruete, gekaba naki inwe itano buna moraitane inche twakorire. Bono abwo are abanto bagachaka nabo omonto agogokwania oyomo, onde otiga, oyomo oyomo, kiagera bono ntoiraneiri gochia besa tiga toitane ebibiriri mbiare mbiarengo. Tokaaba tokaaba, ekero twaaba, abana bomogaka oyio, inche ne enyomba ya kabere, agakora ki? Bagacha bagateba tiatomoire, tomocheki, tomanye naki, nabwate, tabwati, ninki? Bakamoira, nonya inche aro mbantebetie. Mm, bakaira bono omogaka oo. Eeh, ekero ache ekegwo egatoka nabwate. Mm. Baka eh, omonyagitari agateba, nanye gocheki banto nyomba babere bataenaneti. Okay. Mm, lasima momorente. Tomorwari nere kera atoke echance nere tabwati ni bahati msuri lakini abange bagokora ki? Abakoba. Nkanyora bagocha nkabateebia ensemo yane inche gaki eriri toirane tu chibesa ne chibesa noroche ne inche tindi kogenda konde ngoita yarisa. Ntigi abana baminto chikasi nimbatebi gaki ngonkonye more omochando oyo gaki ndigeri. Bono iga aro tingokong'aina ng'ina imoke iga togende torwarigwe. Omosiko oyio akangasa akangasa korwa saa inne. Igaika saa sita bono akarenta abagaambi ime, buna abagaambi ninwe mwarenge gochangia eeh ntobwate ebibiri iri, konya ntoramanya ntobwate, rende ngwango oratiga chibesa chirigigwe buya, tomanye kogenda torwariwe. toirane gocha, bono na abagambi ogotebia gose konya baachire, naende obarangerie, obarangererie egento obangete ekiya abwo, agakora ki? Nkarora amaabera ngateba gatebire na nere okonyire naende anyiranie nkamotebia inche gaki timbwati nonye. Agantebia, Inyimuke. Nkaimoka echi chire saa nane, tarenge atambe nsuguta nsa. Togaika, togachaka egunia omomura oyio obare, nainche, obare oyio otebetwe na ebibiri eri, agatoka are buya pi. Inche ngachia gosoa. Nkanyora mbiro, nkaboboria, ebiriri ebi, inanye gokwania monto ntarigerereti koboko, riria biachete, inaki bigocha na omwana oyo tore komo? Anga timwati? Eh, omo omunyagitari oyio agantebia, ebigocha esitari entambe. Omorengari, gokoereria egento naende ekero egari momigaine iga oyo ee. Ngateba rende oranyore ndiri nkogenda gose nkere okogotenka nari twamiganete nkaegwa ah tiga ndware. Inche ngakira nkarwarigwa, tokairana, omonyagitari oyio agateba, papa tiga gokoria, agateba mokong'ana mobe chiwiki ibere, moirane, moche ko mbae rirube bono rikoba tari, bono mwabeire mwakorire, mpaka atokire eke naende ndi- ndiirana. Togacha. omomura ominto nare ngachia komoakera iga buna necheche nkanyora onye aire ebesa echio mia tano twateba toigwe toirane tochia kwagura erube inche nkaenda. Abaiseke abwo bakamanya kobwata bagakira mbacheti koise. Abaere bono ere akairenda tarenge gotara nocha buna paara abwo ase mwaru nonya goika. Oirana osabore orare. Naende maambia igwo onye ngatagete gose ne ritoke inche ngosoka ande nagenda etinga nagenda echiro nakoba omwana oyo esukuru bono naki ndakore omwana tobere gatagete agende esukuru. Ontebie Gaki ndete neri ritoke, namorentere. Ere gaki erio bamwangete ase eng'encho y'ebitina bi'enyomba bono tingochaka kobatebia korwa ekero nagachete omogeni enyomba yaye mbasambete. Oh.
Eh. Ekero ochete ore omo- omonyaroka Omogeni, omogeni. omogeni. Mbasambete enyomba y'omogaka oo. Eh, mbasambete Abanyakenyoro?
moi- yaya Gose mochie oyino rende oyio. omomura oyio omonene Okay. natagete enamba imbaonetie enamba Y'oboremo. Bono ekaba chibesa chinyinge, oria ateba mwangire korenta chibesa, mwangire kong'a rikori ngotirera ntirere bono ngoeta amakori abande, ngocha kogenda ndete eyane mbatigere eye inwe. Bateba kagogenda atorente naende indito ogochaka, bono bagachaka goetana kerokia. Na kerogi eki bono tingonyara kogotebia Bono bagacha ekiagera- ko- bagacha koroka nabarogi. Ee, bono naki eki nagotebia naki ebibiriri ebi tari bibiriri biarenge, nokoruterwa okoramerwa naki, tiaga ebibiriri bikori gose naki bagasani kerogi. Rigaacha. Bono nochake estory ya ebirogi oboe ebibiiri eria eria ebi mbicheti, mbicheti koba koga iga agokwani koba ka amakonda ayio ache, nonye na omorengari oyio na tarenge gonkire osibe otambe, timanyeti ebibiiri eria ebi buna binyicherete inche ensemo yane. Eyaye ere, ere tinkomanya. Bono ekero twarwariwu togacha togakora chigwe chibere. Ekero twakora chiwiki ibere, inche nkairana nkaigwa rirobe, ngatebia onto onto omoyio, gaki otakobatebi bakoe chibesa, orente riruube nari toragore ebiosiki ebi, ekebiriti, gaki ng'a ekebiriti, kwarinda ore kwaenda gesusu, kwaenda masaaba egeosiki ngero okio onde onye moke manyete timanyeti. nagende nagora, na ebiosi ki inchera ababegete. Aa- abande baikaransete na omote, tobasa ko gosaba, orabase koae ebibiriri ebi. Nkabatebi, rirube eri, aye ogototebi kwabwanire, onto mobwanire? Ase nkoma more? Aa abarogi aba ebibiriri biangire koera, nabarogi more.

Tiga ng'ende, tigoika saa kumi na moja bono iga, bono iga oyo ase ng'aregete. Toruge tigochi koba saa kumi na mbili na forty twarageire. Na rieri nagasanete, aba abanto ngonya gokura bare bare aye ebisae na uuuuuuu ngateba ayio naya abo, ngagasana. Ekero naiyora obokima obwo, nekabiche naiyegete. Akabeka agwo afkato.
Onto omwara naraire nkamobekera agachaka koragera na inche nkabeka nkabeka ara emenwe ebere iga eria gatato nkatakuna nkatakuna boka ngakomereka nkaboria ninki egekone. Inde yaani naki ere esaini iga ntarari kende mobu mono. Ah nkachia goika omereri tiga ndosie echae. Echinkoba chire saa moja, nkarosia echae nkabeka ethermos. Chigochi koba saa mbiri, bono baso bono bachakire gosuka gocha omochie, bono baikire iga ninche nyomba ande. Konya nabekire echabi aro, naye oyio namoeire namotebire rara ngocha ande, oibisirie tamaeti koibisia oibisirie oborangeti oikere aa ngocha ande. Ene inche nchunchu bwechaye eria, nkore ki? Inyekuneke ndare, ekiagera nabekire echabi egesieri. ebikuro ebi na omoibi oyo oyo, ninde bwangosana ki? korigereria ning'oyu, nkaigora. Oyio onde omo nantebia, koratige toraigwe ah naende inki ogonkaneria tiga nigo osoe na omoibi bagoteba. Naye narusirie echabi nimbwate esimi eyio infinix nkororera rende egere nsoere. imwakonyorwa omotee botoire na nyomba igaa, nki ogokora? Na omwana oyo ogochaka korera bono obagopomoa iga riamoaka egetanda. Omwana okorera neinche, ng'omoborie nki okong'akera. Togotenena, togambe, tokwane, eki kiaba, kegambe, aye oraire nyomba, abakungu twarusirie chiomba eekwo erende, nebasi nini naki nitari ndakwana abwo makoirana. twarusirie chiombe, koraire nyomba, achicharetie. Gaki inya bengi okombori inki nakora? Gaki tiga tokwane emete butu butu omwana nkorera are gocha na omomura onde okorokwa ofokuma obakire ofokuma gaki maranga inaki maranga moino inaki ise timoinyorete ere ayasirete. Nero ogocha riria ng'ake esimi eria yagwa. Akabogoria nkamotebia gaki esimi yane ng'a ing'a ng'a akanga kong'a akagenda nere. Ngateba ribaga nkonya goakwa rigereria abimbokire chiga nyagetari nachiete ima iga chibachwe chiga nyimokore ore buna nkoimoka nkoagure iga natarera omote namanya. gotenena. Riria bakora, onde omoyio bono agacha agasiomeri nabwate akamong'a. Oyio oyio akamoo akamorora, aye oyio obwate omoro, naye totagete. Onde omonge akabwata omong'oro, agakora ki? Akaruta gochia aria nkamotebia otagokira gwatebire tobere amo, togatenena togatenena. Oyo igo omwana antarerete atete gotama gochia isiko ase amakindi aya iga toroche nagendererete gotwaka aye bagendererete kwomora ribati timanyeti buna mwaika nyomba inka buna mwarora. Twaika ntwarora buna baomorete. Eeh nkamotebia gaki. Tiga bono onde aise goka nyekonye, okonye ki? Etogochia etogochia no omwana, omwana nkamotarera iga buna togosoka iga ntigoitera amache, kwansa naende tinyigeti goitera, nkaiterera ekiagera esukari amache asokire. Nkogenda, gaki nkobatebia gaki twabere. Na omwana oyio agatebia, gaki abere, abere, kiagera tamanyeti gokwana, abere. Oyomo akamanya goteba, oyio na omwana, tiga aete gochia aa, yende gochia abwo. Na inche ngatama gochia aria ase abakungu bare isiko bagokora uuuuuuuuu, banto baetete nye. Emagi nabwate omosubati onde oyonde Julia, Priskila, bakang'ura, riria kwango gotenga ogwango tong'aina ng'a kwabwenire noboroki nabwo obwo. Abwo ase natuma bakarenta ekero bakiira bakarenta esaba omonyagitari omong'ao korwa Kembu, oria ogotachere ebichara iga. Agacha aa, bakarwa chibesa, baria barwete, aria mbarwete bagaika gose emia tatu. Omonyagetari oyio agacha agata kwera aria getii, nainche aria natagete gokana ngateba naki. Tinarwarigwe nebirogi, yaani borogi timbwati, nabwenire naende ne chibesa ne chiaki, motang'a, enchara ekondie ngosabe omonto ondina. Tindi korwa, omogambi oyio otagire ase akamanya goteba, aye ngokoruera oche ekegwu riria ingwacha egetugo.

Inche toroche narosete koriri nkamanya naki ebiriri nabo bikoba iga. Buna abeka amata aria aye inse iga, nkarigereria risakara aro rirabusa, nkarigereria nkare aya namanyinga igo ndoche natokiregete buya iga bibiriri mbiyo. Nkaigwa buya nkachaka gotenga oitangire ase noyo aragacha agateba, riria enang'aini riria Omong'ina oyo nategetigwe, naye narwaretigwe, na omuya na obwanire. Gatu- gakantenga ase mpaka pararisi mwarwa. Oyo omoke akamanya goteba, mwebire ebikoro totincheti koinyora, bono ki kwarure gaki gose saitani ime, tokogoka. Ngakora ki? Ngaacha, riria naacha, ngaikaransa ake igo ngatebia oyo omonyagitari. Ata abagambi konya basukire iga koyia omosubati onde o- osiareretwe Eri abana. botuko, eri botuko bago, eri botuko bakobaita, Mm. eh, nkai bairete omogaka gochia. Eri bono rikero riria nasoka mbwate emagi oyo iga agongurure nchi goitera amache, nari eri bantuomete, aba bagachia komorenta, bakamorenta gose na isiko. Inche nkagenda. Omosubati oyio nachie komorigia ore oyomo agantebia, Imoka tama gochia maate, nkarua aa, tama gochia maate. Naende ngateba ribani nkaransa tatiga ntame gochia gochia maate. Bono inche ngatama igo kogenda, timaeti arose bamoiterete, gose nyomba, gose nisiko. Ngatama. Nkagenda iga aria ase buna mwasoka iga chinsiaga nchenge bare moino na akanyomba. Aria noo tochete nkaika iga iga onde taiyo oranyeborere abagoteba oyo. Nkatebiwa omwana abwo abwo togasoa chinsiaga chiria tokamana togakira intamete iga iga eyanga iga nere eyabegete akagoti kaigeta nero ng'egeta. Embe eria egatoita, egatoita, bono kinyikaransete igo bono nkoirana bare, omong'ina oria ore bare maate, agaaka esimi, mbuya tore, lakini ekenyoro giasarekire ninki, buna omogaka oria otoonereti oboremo okure, mokungu are ntomanyeti ase akore ki? Ase atama gochia. Oteba gaki mondo ra. Gaki Nyasae atorende, gaki na kende nonya abarogi abwo bagakare, mbaeta, gaki torare iga, gaki boki Nyasae tata, togasaba. Tigoika saa sita makoigwa egari ene ee, enene, ngateba ndoche nobomaene nakwa, iga chiika moyie. ekagenda basaba, riria chiaikire saa kumi chiochiko saa kumi chiochia koba saa kumi na moja, chia maambia, chia maambia, ngateba nindagende nyore babutete, ndagende nyore baikaransete, Nyasaye gaki tororera amaabera, omwana ere ambore ere tamanyeti, ninche nkonya gokwana, ngatira nkanya korigereria, nkanya korigereria, nkanyora ense. Ekire tekiri, onde taiyo, tare teiyo, nkateba nyasaye tata, ngasoa nyomba, ase eeh echa yaye nabegete etamosi, noere, na eyanga eye iga yokorarerani, yaye niga amache buna omwana akonyiterera, nkabua. Tiga ntinti mbeke engiya. Nkagenda komobekera nkare amabisa oborangeti amagoro aye akiendete barafu, lakini akirete. Akaracha riberera ekagera nkamobekera ekoroto ebi, nainche ngateba tiga mbeke chirabi echi, gaki toteme gaki, bagocha bakonyora bagoteba ndoche aye gwatemete okokaba moyo, bankore. Ngatama igo. Koreng'ana naye,
ase oboene bwa Nyasae bore, abanto aba abamino inki bagokobunia? Inki oroche bagokobunia ekenene? Inaki riria nagoteberia inaki, Oboremo. Nonya ekero nachete, mbabwate ring'ana bakonyaa omochie oyio, kiagera buna naigete iga. Nkanyora omwana oyio o bara abwate emetienyi ebere, bagacha bagasamba, moka aye bamokonerete ese ese ekamoroma agakoga agakwa. Oyo omonene.
Oyo omonene.
Naende mbaitete omwana abwate omomura omonene na enyaroka. Abwo kare bono nere okonya gontebia buna mochie oyo ntoigwanaine na oboremo obwo bwoka. bagasamba enyomba, naro na bono nairetu iga polisi, tokarara evaranda na omwana oyio, mambia ngatebia gu togasoa ase eyio, nkagenda bono ngateba intwe taiiyi ntogosaneti na ontwe omo, bono naende gaki nkingochiera, tokaa akaaba, agacha akandangeria, nkairana gocha, bono okoirana oko iga bono obaroche naki. Eyabateebeti, Abwo baire tu ikomi bagachia korwarigwa, bagacha, akabateebia buna chiombe chiaruete, yaani momoite akoireranie, kiagera ere gaki nkoteba naki, abamwangete, gaki tasogeti, eki nkoruuuuke bwoenga abwo, omosubati nare. ore paare rogoro okoonia ebinto, na omosubati onde chiera timbamaeti ntatara. Akamanya komotebia, nigo bankogamba estory echio, amotebi eh ontomo ontomo oyo iga ogoteba ogoita gi ng'a naitire aban naira ebibiri eria abanto sitini naende ning'endererete na ontomo oyio mborere agakare. Tanya kogeenda aase atambe, enagotebia atambe nimbe are rogoro aa, oiche oirane. Bono aria abamwangete naende nabo nateba naki amatanga nacha, bantebia ng'ende, nabo ngoteba naki, aria mwaitete. Omosacha onde tabwati mang'ana nainwe naende orware rigo obwanire tabwati torochi bono nonye ereti konya taraegwe riruube tata ogete kare buya inche ngaegwe. bono aye okogania kwao nkorokigwe chiase eserekari? Inche ntagete eserekari ebwatia abanto aba, riria ababwatiri ebabekire. Riria ababekire nonyeeeee nabo bare aba nonye ne ewiki baidiscipline batebe naki gaki eki abeto inche aria tinkoirana eango mwane naende nyirane iga mbere. Tinkobera aria nkogenda bankorire. Ekiagera omosacha oyo gatosinyaine, ngochi nsimegete ekabichi, ondiserie ching'ombe, yaani chingoko. Oyo omanyete ngomotebi gaki obonyansi bwabeire, ondiserie ebituma. Igo bono mbore mbantageti. Inche mbwate naki ekerenga keria antebetie. Momura oria omwabo buna aonetie oboremo omokaya bagachaka, naki tiatoite abanto tonio enamba eye iga twakane erondi. Nonye ne rikori batamoeti. Bono ning'o na abana baratenene bateba ntari kwenigwa toe rikori togosokera paara. Eeh. Bamanye kogita basoke. Mbuya mono.
Mwancho omorigereria kwaigure ne story entambe lakini bono kwaigure ekeini kere aiga omonge natebire egento gekogera bagoitwa ne endemero. Actually nagende are oborimo bore no obonene mpaka epara rogororo buna atarigwa. No obonene lakini abwo abamura bande. Ee abamura barabwo no obwate. Abamura ba mwabo. Ba mwabo omogaka oo. Ee.
Okay. Haa. abagusii, namaremo, baretane korwa korwa Jasi, kakasungora Nyasaye oyio.